Ko árape ñamba'apóta kuaarapoite ha kuaarapoyke rehe. Pejesareko porãkena ikatu hag̃uáicha ñaikumby porã ko'ã mbo'epyrã oguerúva hína. Mbo'epyrã jaguereko kuaarapoite ha kuaarapoyke. Ñepyrũrã. Jaguereko peteĩ imonñerã. Péva apytépe avei jahechakuaáta ha ñañemomandu'ami jeýta. Mba'épa hína teroja mba'éva? Mbohapyha, pépe jahechakuaáta hína pe kuaarapoite ha kuaarapoyke, pe mbo'epyrã ko'ã arapýpe jaguerekóva hína. Mba'épa jahupytyse Ko árape ko mbo'epy rupive. Mba'eichaitépa omomba'e kuaarapaite ha kuaarapoyke. Mokõiha, ohechakuaa kuaarapaite ha kuaarapoyke. Mbohapyha, oikuaa kuaarapaite ha avei kuaarapoyke. Jajesarekomína ko'ápe. Mba'épa ahecha peẽme pehecha hína. Jahecha mbohapy tapicha oñaníva. Ohóvo mbegue katu, ha'etéva cha oĩva peteĩ párrkepe. Pejesarekomi pe itapykuevévare. Mba'épa oiméne ojehu chupe ajeve itapykueve chuguikuéra? Oimépa umi ambue hapichakuéra ipya'eve voínte? Térãpa máva hína pe ipya'evéva ijapytepekuéra? Térã avei mba'épa ikatu ombota vykue pe tapichápe. Male ha iñirũnguéra ára ha ára isarakíva, oñondivepa ha sapy'ánte ha'e itapykue jepi umi hapichakuéragui, oimo'ãgui ipya'evénteha chugui ambuekuéra. Mba'érepa oiméne? Upéva ndoguapy porãi hese. Ha'e iñakuãve rupi chuguikuéra, Mba'érepa mále oiméne ko'ág̃a rupi itapykue? Mba'épa ojehu chupe? Upéva jaikuaa ta'ãgã ambue ipukuvévo ohóvo ha jahasavévo ohóvo. Péicha rupi Jahechakuaáta mba'érepa male itapykue hapichakuéragui. Ápe jaguereko peteĩ moñe'ẽrã, ñamoñe'ẽta oñondive ha jahechakuaa hag̃ua vype mba'épa ogueru. Jajesareko porã upéicharamo ha ñamoñe'ẽ. Ñaikũmby porãve hag̃ua moñe'ẽrã, jajesareko ha ñamoñe'ẽ kirirĩhápe iñepyrũrã. Ikatu hag̃uáicha og̃uahẽ porã ñandéve ñe'ẽ oĩva pype. Ndajajapóiramo péicha, nañaikũmbymo'ãi pe ñe'ẽ térã marandu oguerúva pe moñe'ẽrã ryepýpe. Peichaite jajapovarã ikatu hag̃uáicha ñaikũmby porã ha og̃uahẽ porãve ñandéve

Ha jeve péicha ikane'õ sapy'a ha ikane'õ rei, ha'éngo péva ndoguerekóiva. Juku'a ome'ẽ akanondu oguereko rire, oiméramo ipy'aruru, upéva rehe ñañangareko va'erã ñañepohano hag̃ua ani ñasẽ mba'asy tuichavévape. Jaikuaáke péva ikatuha ñanembohasyete térã ñandejuka jaheja reírõ, aníke jaheja rei pévape mba'asýtei. Péva jañepohãnokáva'erã ha jaikuaarã avei moõpa jaháta ñañepohãnoka ani oimeraẽvapente. Mba'éicha oñepohãno Tasyópe pohãnohára ome'ẽ ñandéve pohã ha y ja'u hag̃ua heta. Umi pohãnguérape ikatu avei ñamoirũ pohã ñanáme, oje'éva chupe pohã piro'y térã pohã ro'ysã. Péva oipytyvõ mbarete ñande rete ha avei pohãnohára pohãme. Péva ndajajapóiramo ha ndajajapóiramo pohãnohára he'íva ñandéve, Ñandeguereko asy ko mba'asy kóva. Péva ojopy pe ñande py'a arimi. Ha ikatu ñandeguereko asy nañanembojuruhéi ha ndikatúi mba'eve jajapo avei. Ñañepohãnokáke voimi ikatu hag̃uáicha jakuera. Péro ja mba'éva, mba'épa he'ise péva? Péva he'ise hína pe tero. Mavaitévapa hína pe oñemomba'éva hese? Máva mba'épa hína pe tero? Che mba'épa? Ne mba'épa? I mba'épa? Ñane mba'épa? Ore mba'épa? Pene mba'épa? Térãpa imba'ekuéra? Péva jahechakuaáta upéicharamo teroja mba'éva apytépe. Teroja mba'éva ohechuka ñandéve máva mba'épa umi ojehechaukáva. Avei jahecha hína peteĩ voko. Péva che mba'éramo ha'éta hína che voko. Ne mba'éramo ha'éta nde voko. Ha ambue tapicha mba'éramo katu ivoko. Nde sy. Péva hína nde sýramo. Che sýramo ha'éta che sy. Ha jahechaukaséramo hína mba mba'épa pe mymba péva katu ja'ekuaa. Hymba jagua, che rymba jagua. Térã ñane rymba jagua. Ñamoĩmanteva'erã hendive hína hymba ikatu hag̃uáicha ñamombe'u pe jagua rehegua. Térã ambue mymba rehegua avei, ndaikatúi ja'ér che jagua ni nde jagua, péva opyta vai, upéicharamo ja'eva'erã che rymba jagua.

Ohupi chupe moto ári ha ogueraha tasyópe. Jahechakuaáta upéicharamo hína ko moñe'ẽrã ryepýpe mavaitévapa hína pe teroja mba'éva. Ijarýi hógape umi mokõi upéicharamo hína ohechauka ñandéve teroja mba'éva. Jaiporavo ko'ã ñe'ẽ apytépe umi ndaha'éiva teroja mba'éva. Jajesareko porãke Jaikuaáma hína mba'eichaitépa oñemohenda va'erã ha ohechuka va'erã ñandéve teroja mba'éva ha jajesareko. Jaguereko ko'ã ñe'ẽ kuéra apytépe, Che sy, ovetã, ajaka, iporã, ivai, iñakã, itúva, hymba jagua, ijyvanga. Mávapa hína jajesarekomi hese upéicharamo? Iporã. Ivai. Ovetã. Ajaka. Upéicha ramo ko'ãva hína ndohechaukái teroja mba'éva, che sy, itúva, hymba jagua ha ijyvanga avei iñakã ko'ãva hína ohechauka teroja mba'éva. Ko'ág̃a jahechakuaáta upéicharõ omoñe'ẽrãme kuaarapoite ha kuaarapoyke. Pejesareko porãke. Ñanemandu'áke. Kuaarapoite ha'e marandu oñemomba'eguasuvéva ojehaíva peteĩ haipyvópe. Kuaarapoyke umi omoirũ ha ombojoapýva umi marandu. Upéicharamo hína jaguereko peteĩ moñe'ẽrãme térã peteĩ haipyrepe, pe oñemomba'e guasuvéva ohóva hese hína ñepyrũmby guive peteĩ kytã peve. Ha pe rire oñembojoapy térã ombojoapy pe kuarapoite he'iséva. Ohóma hína kyguái rupive. Entre comas he'ise hína péva pe omombe'úva mba'eichaitépa pe kuaa rapoite, upéva hína kuaa rapoyke. Ha katuetei mokõi hesakã porãve ha ipyre oporomomarandúva térã científico-pe. Ojekuaa porãve hína ko kuaa rapoite ha kuaa rapoyke mokõi ha ipyrépe. Texto informativo ha texto científico-pe. Umi mba'épe, umi haipyre umívape jahechakuaave. Ñamoñe'ẽ jey ko haipyvo ha jahechakuaa pype kuaarapoite ha kuaarapoyke. Maleukuévo ijarýi rógagui oguata pukumívo ikane'õ sapy'a. Mba'e ojehu'ỹva chupe araka'eve. Pytu'utu'úpe og̃uahẽ hógape Ha omombe'u hogayguápe. Pya'ekuépe itúva ohupi chupe moto ári ha ogueraha tasýope. Mále oukuévo ijary rógagui oguata pukumívo ikane'õ sapy'a. Péva hína kuaa rapoite. Pytu'u tu'úpe og̃uahẽ hógape ha omombe'u hogayguápe. Péva avei hína ambue kuaa rapoite. Upe rire umi hembýva ha'e hína kuaa rapoyke. Jahecha jey, jahechakuaa ko'ãva apytépe mávapa kuaarapoite ha kuaarapoyke. A. Juku'a ome'ẽ akãnundu oguereko rire. A. Oiméramo ipy'aruru, upévare ñañangarekova'erã. Ñepyrũrã A ha'ehína pe kuaarapoite. Ha kuaarapyke, mba'éicha rupi omoirũ rupi pe kuaarapoite térã pe ñe'ẽ marandu ogueru ha ombotuichavéva hína rupi, ha omombe'upa hína pe oguerekóva kuaarapoite, upéva hína kuaarapyke. Ko ha'e ypyvópe jahechajey teroja mba'éva.

Pya'ekuépe itúva ohupi chupe moto ári ha ogueraha tasyópe. Upéicharamo jajesarekomi ha jahecha ijarýi hógape ha hogayguápe, umíva ha'e hína teroja mba'éva. Kóva ko ha ipyvópe jahechakuaáta hína kuaarapoite jajesareko porãke. Mále oukuévo ijarýi rógagui oguata pukũmívo ikane'õ sapy'a. Pytu'u tu'úpe og̃uahẽ ha omombe'u hogayguápe. Péva ha'e hína ko ha ipyvópe kuaarapoite. Jahechakuaáta ko ha ipyvópe kuaarapoyke. Mba'e ojehu'ỹva chupe araka'eve. Pya'ekuépe itúva ohupi chupe moto ári ha ogueraha tasyópe. Ãva amarandu ombojoapýva hína ha'e kuaarapoyke. Mohu'ã ñanemandu'ami jey upéicharamo. Mba'épa hína kuaarapoite, mba'épa hína kuaarapoyke? Mba'eichaitépa jahechakuaáta, mba'eichaitépa oĩ hína peteĩ haipyrépe? Kuaarapoite ha'e marandu oñemomba'eguasuvéva ojehaíva peteĩ haipyvópe. Ha kuaarapoyke umi omoirũ ha ombojoapýva umi marandu. Mokõivéva ikatu jahechakuaa. Kuaarapoite ha kuaarapyke peteĩ haipyre oporomomarandúvape térã avei peteĩ téxto sientífikope. Umívape jahechakuaa porãitereíta kuaarapoite ha kuaarapyke mba'éicha rupi hesakã porãve rupi. Ápe jahecha upéicharamo mále mba'éichapa isaraki jey ohóvo hapichakuérandi. Iporãpa jajapo mále ha iñirũnguéra ojapóva. Iporã, ñasẽva'erã ñamongu'e pe ñande rete ñañembopiro'y ikatu hag̃uáicha hesãi ñande reko. Ñande rete oikotevẽ ñañembosaraki'imi ikatu hag̃uáicha Oku'e pe ñande rete ani hag̃ua ipojái ñande rehe mba'evéichagua mba'asy. Ñañepohãnóke ha ja'u pohã hendapete. Péicha og̃uahẽ ñanembo'aypy hu'ãme, nemandu'áke ikatuha reñemoarandu reimeha guive nde rehéntema oĩ remombarete hag̃ua nde kuaapy. Jajuecha peve.